Nko re botše ka dilo tše di kaone tše e le gore jala ka eh, in-laws le swantse le jira. Ka gare ga di-in-laws go ka a o ne di-in-laws go ka tsefa go kagalaka. Mm. O ka se re ka se re moderate. You can't be in between. Mm. A go tsefa. Mm. go tlo tsefa gona e le tlo mm. rerišana mm-hmm. le tlo hlomphana mm. a go ne le nto e tlo go direga ba tlo go tsebiša mm. le wene kwa ga gago kwa mm. ge go tlo ba selo o tlo ba begela mm. goba o tlo be le mokgwa gore tla lebeng le nna go tlo ba selo se se soka lekega le le phate ya family a le go dula le bona mm. ge ba rera dilo mmogo ba tlo go ba tlo go ba tlo go bjalo ene ka mogare wa se ka kgwetsa ba re ah ya swa bo rena e wa e bona Mm. go tlo bo go tsefa le tlo thušana le ka bana ka re batho ba belega ka mo malapeng a kere Mm. a ga ke tlo re ga wena o sepetse ka re yo ke hlapiša ba ba ka fela Mm. a go tlo ba le a bago le jealous mm. a o tetlemile noka gago e tšwile a tlarontši a go selomo a fosek mm. ka nako nna ke kukumere mmele wene o ne e poti mm.
gone mmele gone e poti
jela se ka sebe gona o ka sebe dipodi shaming o ka se bone e mongwe a sa hlokomele le tlo protectana mm. ee ke re go tsefa ke re go šetšwe go tsefa le tlo eta mmogo mm. ko le re le fihla di-eventeng tša meloko goba le tša maethabišo fela re tlo le bona mmogo mm. friends will come and join you wa kwešiša Ke a go kwa. ee ke re ke tlobe ke phelana le family if ra somewhere if my friends wants to join they will come if your friends want to come if e tšaga squeezer number two if e tšaga ma Re re tlo tlo ba tšela. one big family e e- e bang go ra re go Ke re o tsebe. thomile a go a ba jealous Mm. a go a ba o je- o o ja mali a a buti wa rena Mm. aya nke le bana ba ne ba gatša ba bona mm. dilo tša mohuto ga se tša ba gona mm. go bile le kamogelo ba tseba gore a shifa koketšo e tlile ka gae we mm. have a new sister our brother loves this person ke mo go le go kamogelo le go dumela gore gona gore re ka se tšole le mogola rena Mm. le mmago a dumela gore ngwana a ka e ga se mogajake Mm. go tlo tsefa moo Mm. ga go neye mona Mm. ntomotomotomotomotomo wa bona ile ya go tlhakatlhakano Mm. jalas Mm. mona le go sa amogele gore motho e mongwe re aletse bone ga go tlhola go mosesa tsanko o thušitše ke bošweu batho gore a rieng o folo thuša ke bošweu like Eh. mara ba go ba go ratile Mm. ba ratile se ko- ka ne nta mohuta tse e thoma kae le gona bona the siblings Mm. ka bo bona ba ratana ba ba Ah. rutile go ratana mmogo Mm. a ke re ke tšwelopele ya someone Mm. success ya batho ga e tshwane mongwe a iše folo ka go ba le partner a kere Mm. mara o excela ka ka dilong tše dingwe le ena a ria tšana tše motlho mongwe o ria disphasa kgona to kgona Mm. a botsisa mo kgoneng ra mo kganyogiša Mm. a re a hlwetse gore cause re bana ba ba motho

efe ka nako a tse e le gore go ne e tšhalete kae montse ke ya gago wa bona ke mo go šetse go galaka jalo wa reka se a ba se sware gabotse o rekile se a se gahle
o ka fo bona go šetse go riaga monyanya o maketse gore jwang ba sa go botsa
o bo re sa dutšeo tlo file ra seno ka mo e phuthego she oho ka ba janeng tše e ba fihla ba ruti ba dira dilo tša bana a o tsebe jela advice to the in laws o reng a ba dithito go amogela gore ngwana wa bona o tla motho ke mokana le wene ba tla go le wene motho wa gago a fologa mohlare dithito go le wene amogela a peta ba two ways ee le wene o santse o tseba gore kua ke yago mothoe a mm. fologa mohlare mm. and mo godimo ya mohlare o ba ye go bile enywa tše ntši mm. e ya e le gore ke ba four ke ba four ya e le gore bere le ba eight ke ba eight batho ba jele malekere ka dikamoreng motho feta ga swere street ba is two nka ba filo seja gona kwa kfc ba ba rietse ditulo go ga phuraphura marapo ka mo go go changitše monkgo ka mogakong re kwa go raowa e ya se cothona eo le diphurale le leng ke nka nkgape le re bona marapo dikotikotiyana tsa juice ja di-crush šete di fo kwa moleteng ke mokana e mongwe le mongwe e thoma tshela nna ke rekile ye mazimba ke a itse ka o toropong ke fo fela ke ntšhapa ke tsaka ete ke neya ngwana ka mo lapeng la batho kamo go go swa go tsefe o santse o ne o nyaka mokutwana Mm, mara ba- a o ka tuthida gore chifa motho a ka o sa dula ka gabo kwa ke yago kwa go batho Mm. wa amogela Mm, ke mokana le one wa tithuta you learn to love people a ke rago ba tsebe mm, ee wa ba tseba le mabogela a bona mm, wa tseba rawa yeo so yeo so re tlo phedišana mmogo mm, ene o tsebe gore monna wa gago swantse a pela ko ene se ka tla phephana le motho ka poto mm. aowa jela e le gore gona metlhe ke swantse gore ke ape metlhe ora monne wa gago Oh, ke ra re ee o dula ka mo Eh, o dula ka moka you must then- cook for your husband Grr. Mm, o nyaka o nyaka je ditšhilana tša go apea ke wena ke a go kwa jela ke re kwa semapela noši e aga e tsena gana moo that's why ke re ga o sa di kgone dilo tše Mm. o sepelo ya ga gago wa bona wife duties a di expire ebile a re neeletšana a o thoma o dumela go nyala Mm.

ke moka
wa itušisa re neeletšana ke kope wa itušisa re neeletšana ebile a di expira ke re Eh. o tsela divorce Eh, ehe mhm. ga go ne motho o mongwe a tlogo tlhatswa dikalabuera tša monna gago le masokisi a ke gore a tara molelo le gore a sa le in good condition it is your duty A- mo gare gana go ne e mongwe a tlogo hloko a tlogo ba le hloko wa kgona gore e tene tabe e se o kgotse le gore ke monna ba go le tlhokomelo soko Mm. it is still okay ke di-husband duties le jana a ka se expecte gore e be e yang a prate ya ga tla tsebo gore wene ga fala go la nkga le nyaka metšhang Mm. ee Mm-mm. Ke- ke- lena ka bo lena santse re le bone o le dira jang cook for your husband wash for your husband e e file gore ke the wife ke lešedi the husband will wash for the wife a se ka nagana gore yanga brother e glorious matšatši le go ne e metšhini a mm. Wa Oh, ke re kwešiša. bona ba tlwaelane- ba tlwaetšane go tloga kgale. ye kho ya mazalane wa bona Mm. ke rata modimo ka kudukudukudukudu ba re nka segole ka fo raya ke tsoga so Mm. ba go nne ya motho a emeletse ka size nine ba re šomonyale ke sa tsebe gore wa ona ga tse ra utlwa dikonkoji ga bolela o thantshwa mare goba itsela e to chewa goba e nwa tee gore Mm. auba nka sa di dira batho ba nyalane le gore mo nnete go fitlha kae batho ba ba nyalane mo Mm. ba ba- kana tse tsa baruti tša go kgomagantša bona ba fanya go bona ba ba- ba nyadiša batho Mm. Motho a ba tlo tsena- ba ne target ya go mot- nyadiša ka ngwaga motho a tsena kwa mm, motseng a bana ena a robala ka disofeng a re nka tla ka tšhilafala a reng ee ye maka goko ba nyetša ke re ba Mm. nyadiša ka sekereke a kere Mm. šifa ga o mo tsebe ga o mo tsebe le mekgo ga senke le foya kwa morang kwana la reka ice cream wa mmona gore o ela a tswa bjang Mm. ga pretty important dilo tše o mmona gore yago wa ba sepetse o monyetše ba apere mašira nna re segile keke ra apere le- le kwaekwae ja digalasane bona e re tepile